Niko Ramoga ji wang' waduogo kendo namo machielo e duong' dala TV ka. Wan gi thur wach, wan gi thuon wach ma kawuono. To thuon wachwa ni en kaka inyalo rito nyithindo, parenting. Parenting ni nudo wueni en answer George kendo gi nyadende. Eunice Achieng' Akech kata Nyoriwo. Wadwa wuoyo kaka wanyalo rito nyithindwa e yo makare Nikech parenting osebedo wach matek e aluorawa, jonyuol waseketho nyithindo kata nyithindo be osemiyo watho kapok ndalowa mag tho oduong' oromo. Otek. Iwuoye ketho. Waketho hmm. kendo be wanyalo loso to be nitiere kaka nyithindo wuon koseband to miyo koro wabedo ka waonge mor e kit ngimawa. Mm. Kuom mano ni wagombo ni kwa onagi kawuono mondo mi wabed e twak kamoro achiel, wapuonjre mondo mi wang'e ni ere kaka wanyalo rito gweth ma Nyasaye osemiyowa e kindwa. Nikech Muma wacho ni nyithindo gin gweth moa kuom Nyasaye sajoyi. Eh, ikelo wachno kaka ne wach. Inyuol anyuola. Iwacho ni nyithindo gin gweth. Magi gweth moa kuom Nyasaye. Mano mokwongo. Mar ariyo, mm. iluongo ni balo. Balo nitie joma ok ong'e meaning mar balo ni. Balo gin nyithindo moselal. Ochomo, ochomo. Obayo. Obayo. Obayo. Mhm. To chutho e alworawa waseyudo ni nitiere gik moko kaka jonyuol kaluwore gi yor manyo masani. Mhm. Iyudo tich. Mhm. Samoro wuoro yudo tich e piny maoko, mhm. samoro miyo wuodo onge nyithindo to kaka ohala. Koro nyithindo olong kendgi. nyithindo ritore kigin maduong' rito matindo koro gigi waneno ka ndalo medo sudo to yudo ka kare nitie kido moro kata kodhi moro madongo ma jonyuol ok ong'eyo gini awinjo kikele maber ing'e gima awinjo kiwacho ka kamano ni jaduong' ma wuon dalani Mm, father figure cha yes oyudo tich oko kamano kata odhi oko kata one week kende Mm, mm. nyathini inyalo yudo ni okawo tich jakwath madala kacha Kabisa. okawo kido cha Mm. Kaka jakwath cha wuotho e kaka e kaka ochako wuotho kae. To kaka jakwath wuotho. Kaka jakwath dhi to kudala to ywayo gimo gimo magolo ilo ni. Maneno ginena. Jaga akota. Akota. Nyathini chako ywa akota to chiel kota. Ka baba duogo ka Eunice wache gi dala. Yudo ka kido opogore. Gima niweyo opogore gi gima iyudo. Mm. Nikech mondo nibedi ichiw ratiro kaka nyathi onego dongi, mm. iyudo ka koro onge. nikech sama ing'e ni nyasaye osemiyi nyathi mm. nyasaye ong'eyo ni in e nyasach nyathini e piny kaendi in nyasache moneno mm. kuom mano nitiere rieko ma nyasaye bomiyi kaka ng'ama janyuol mondo ibed kitayo godo nyathi miseyudoni niko ramoga jwang' rieko ni ok bi abia kaka iparono nyadendi ni luongo nyasaye madhi ding'wene ei kipindi wani nyasaye omiyi nyathi mano buk Nyasaye omi hekima kata ngadho moro monego iritgo nyathini. Pare ni janyuol to ok iti gi ngadhoni makare. Ngadho mokwongo mwawuoye mar rito nyathi, bede machiegni kode seche duto. Iwinjo mano? Sama odwa kony, bede machiegni gi nyathini. Isiki gwe ma nyathi, dhi kucho, to kiduong'ni. Dhi yani gik moko donjo nyathi ilokori jalweny gi nyathi jalweny mm. ni ka gin jalweny e bahak skul mm. iduwi kilo nyaka e ot ka mm. nyathini ok bi miyi siri moko kamano obiro luor obiro luor kendo kata gimoro diye mm. to ok onyal bedo rayanga mondo mi owachni mm. nikech sama owachoni to neno ka gima ionge hera ionge osiep kode mm. maduong' moloyo nyikwa onagi mondo mi warit nyithindo ma nyasaye omiyowa Rito nyathi chakore sama inyuole. Mhm. To age ka age kata tieng' ka tieng' mar nyithindwa nitiere kod eh, challenges ma gin godo. Mm. Nitie ng'ama nitiere gi thagruok kata midhiero mar rito nyathi ma johigni ariyo. Nitie nyathi ma chopo e teenage ka koro dende chako lokore, ochako hero maybe ka en ng'ama wuoyi to ohero nyi- nyidendi, ka en ng'ama nyako to dende chako pogore kanyo be nitiere challenge man kod kanyo midhiero ni kanyo kanyo nitie wach mana dog kamano an be an god gi oda kucho mm. ni kwa mo gajuan ka kineno wakagi mm. wanyalo bedo ni watindo mm. to weche mowacho dongo mm. nyasaye oketo gigi kuomwa kiwinjo wawuoye kaw achiel mo ibed go nyalo konyi e kanyo mm. gima chielo ma dikoro awach kuom nyithindo mm. iyudo ka nyathi ma wuoyi iseng'iew ne simu ong'we yamoni en gi ong'we yamo Mm. nyathini ong'we yamo kata ipenjo ringi dhi omna glas cha Pache ni e Google. omera en e google Mm. ok owacho ni rach Mm. gi-invent gik mang'eny e pinyni Kamano. lakini ang'o momiyo pachi osikore kacha To be isenono kaka janyuol kamano Eh? bende machiegni gi nyathi ing'e ni nyathina ni tim ang'o Eh, osiepegi gin ng'a gini eh, ok ibed abeda ni onyango nowuok saa abiriyo emang' ne kele Onyango nowuok nindo emang' ne kele. Mm. Let us be responsible parents. Niko Ramogi Ajwang' adier kaka waseneno ni nitiere midhiero kuom kaka wanyalo rito nyithindwa e kind anyuola ma wantiere. Mm. To gima duong' moloyo Sajoji asefwenyo ni nitiere dich kalure gi yor manyo e pinywa masani mm. mosemiyo nyithindwa obam mm. kendo oweyo yo makare. Iyudo ka ot ji odich, odich e yor manyo. En tich ma kaka niwuok sa apar tiduogo mna sa adek. In nyathi neno mna law miloko, samoro iwinjo mana ni baba nobiro kata mama nobiro. To seche mionge ni, ikia ni nyithindi gi en ng'ama Luwu loso kodgi. Osiepegi gin ng'a gini? Ang'o ma nyathini timo? Ang'o ma nyathini gombo? Midhiero mane ma nyathi kale? Kuom mano iyudo ka bedo madich mar manyo samoro ondiki tich, samoro ija ohala, to kaluwore gi boma kama wantieni, piny en mondo. ma kok imondo tiyudo ka nitie gik mang'eny ma weyi. Kuom mano gino osemiyo wa- waketho kaka wanyalo rito nyithindwa. Nyithindo ok yud thuolo kodwa sajent. Gima iwacho ni dada Eunice, Mm. gini en adier. Mm, Kiwuoye dich, nitie kidienje mag dich. mm. To jo ma chwo moko dich dich moko ma akia nawache wang' jowi ka kosa we. Awacho. Ng'ato dich obet. Mm, Yeah. Ng'ano dich ogo ajoel ndara kacha cha, e, e center kacha. Ng'ani odich ogo ne gi mbaka kaka ne siasa chal, kaka ne giba kidi. Biwinjo gima wacho. To nitie moro modich dich maber momanyo ne nyithinde. Iwinjo? Kamano. Iwinjo wacho? To koro ing'e niya, Mm. Sayot, inya manyo ne nyithindo Mm. to ichaki gi giko niyande iwito nyithindo. Mana adieri. Inyalo bedo modich ni mondo amanye gi chiemo, amanyo school fees to gikone pe Mm. iwitogi. Nikech gima duong' monego ilosi en kitgi gi timbegi Awinjo. kaka gibiro dongo e anyuola. Sana sana kaka nyithi onagi Kama. sani Mm. onego gibed nurtured e yo moro Mm. nikech onagi kuma neno gichomo sani ni Mm. nyithindo dagi dhi mabor gin joma wigi liw kendo Liw. joma oseneno ler Mm, kuom mano kwanyalo duogo mondo mi wawe bet modich moloyo mm, dijegi osemiyo walalo nyiri mm, idich pesa ikelo gari inyiewo mm. to jominyiewo negi gari kata ot onge kod kido manyalo dak e kind anyuola nikech ndalo mano ne gibede kodgi kata seche mano ne gilosi miluongo ni family time mm. nionge godo kiwacho ni amanyo pesa ah. aloko ohala ah. nyathi odong' odong' e lwet nono oritore kende kamoro nitie miwacho kanyo family time mm. family time ni ere kaka onego lose ot Baba, ichano ni an oda adonjo saa ariyo. Mm. Tamako homework ma nyathina ma kama kama, wiye aneno ka dhi ka kama. Mm. Ok awacho ni wiye odiny, mm-hmm. nyathini e wiye nitie ka nitie. Apa ni nyikwa mogi winjo gima wacho. Mm. Akawo nyathini ma kuongo ang'iyo homework ne, atieko. Adonjo nyathina machielo ka. Nyithindo moko ang'iyo ang'iyo homework, katieko homework. wachiemo kanyakla chiemo kanyakla ni be nitie gima kaka wanyalo donjo kuom amolewa winju wachni kwasechiemo kanyakla nitie nyathi achiel monyuol pasta e ot ka nyathi be chako lemonwa pasta ni e odni to ikiaga Konyi ng'eyo kit nyathi konyi kapod ng'eyo otin. emomiyo akelo wachno Mm. kit nyathi Kit nyathi. dada enes gini wache wach moro kit nyathi chako ng'ere ka nyathi tin Mm. to sama imedo bedo kode kotin ibiro ng'e kit nyathini kendo ibiro ng'eyo kata tuk tugo ma nyathi ohero. Nitie nyithindo mohero adhula kapod gitindo, nitie nyithindo mohero wer kapod gitindo. Kuom mano, kibedo modich ma ok iyudo thuolo gi nyithindi, Mm. tidhi yudo ki bring up a generation mopogore gi gima nigombo. En adieri. Kamano. Aseneno mano kotimore kamoro, Mm. mokang' nawacho wang' mbui ka. Mm. Iyudo ka jonyuol Nyasaye ogwedho dala dala pichni ema manyo do- pichni. Pichni. mm. Gik moko pichni kata ing'iyo get pichni. Mwandu nitie. Nyithindo mawuok ei dala ka gokinyi. Lich ok chal gi dala. Ok chal gi dala. Ne gibedo protap gi yo moro mok ok wach ni ok mar Nyasaye. Mm, mm. Yo mok mar Nyasaye. Yo mok mar Nyasaye nikech ing'e ni muma wacho ni jonyuol uchalo nyiseche kuom nyithindu mm. kuom mano nitiere rieko minyalo keto kuom nyathi nyathi they, they, they, they, they copy what you do yeah. they copy what you do mm. kuom mano nitie nyithindo moko anenoga moro ndi oda ma ka bet mager temo temo bet mager mm -hmm, mm -hmm. kare gini ka ng'ato timo to ng'ato bet mager. Nitie machielo ma kowinjo ka lamo tembo chung' ochako lamo. Nitie gimoro monego itim to nyithindi luwo. Wawe bedo jonyuol who just only give instructions. Mm. Let us be parents mantiere gi mwelekeo ma nyithindo luwo. They should follow your step. Nyathi obed manyalo luwo kit timbeni kama igole tiendi to okete tiende. Awinji. To bige gima machielo kama awinji. Kamano. Gimoro wuoyo kuoma ka ni kopo nok oluwo tiendi kaka janyuol to dinyal nyathini dhi luwo tie house help maru mane ot ka kamano to house help ok wach ni house help scratch niko na muga jwa jogi joma ochomo yo kendo gi jogo mako kama pek e odni jogi timo gik malich e odni lakini nitie joma ndiko house help modhi oreme pensil kacha apa ni mana ng'utie gi wiyi koro nyathini en bende onyagore ma gi piny kumuneno adhiye Mm. To nitie sana sana joluo ndiko househelp modhi maber. Mm. Househelps monyono kuma owinjore. Joluo joma ochanore. Iwinjo? Mm. Kindiko househelp, ket househelp nigi tijene, mm. ok tij baba. Mm. House, househelp ma wan go ni nigi kuma onego chop e dier odni, ok tich mar mm. iwinjo mm. an awuo mama kora dadendi yuni ipiang ni wach mamagi kendo pacho gikonyowa adier eh? gikonyowa gikonyowa to kata gikonyowa kik wadhu- kik wadhurnegi tich te ni wayombo tich te kuogi to gima mondo be nikona gi ung'e ni samoro nitiere jokony mwakelo ma pod tindo ma pok ong'eyo rito nyithindo adier gin joma pok onyuol kata poko kende pok okende kuom mano kikawo nyathi ma ja- kata jahigni apar gadek tikete lwete Mm. ichalo ng'ama okawo nyathi to miyo nyathi wadgi onge gima ong'eyo. Ka gichako lweny, gigore ka joma dongo. Gichalo Ema pande nyithindo. nyamung'ungu. Eh, to koro miyo nyithindwa bam nikech imiyo nyathi rito nyathi. Mm. Wachni oketho kidieny ma wantie, oketho ndalowa kendo oseketho mipango mang'eny ma jonyuol nigo kuom nyithindo. Yorio, kaka iwinjo iwacheno ok rach. Mm. Lakini nitie gima madung' ayudo. Mm. Koso janyuol achiel e ngima nyathi.

to kata dichwo be bed mochwiny mm. to nitie nafas mar ng'ama miyo e ngima nyathi emomiyo mm. onyuole gi wuoro gi miyo mm-hmm. iwinja to koro bilini kaka ng'iyo niya ing'e kama kwe mora mm. wuoro ni oonge nikech ang'o mm. onya bedo ni oonge nikech tho kata ji ariyo gi nong'ondo dak iwinjo separation ka jogi nowuok mowere yo marach kata yo maber janyuol ma dichuo kata wuoro onge e ngima nyathini hmm. nyathini onego ng'ama miyo timre gi nyathi aina ni nade ot nikech wach ni tek sajon hmm? otek to ok dotamwa hmm. odagi kwaketo wiwa kamoro achiel nyaka koro wayud kaka wabiro rieyo nyithindwa an ah, Sama ng'ama father figure kata ng'ama wuoro okose ot kaka iwacho ni nitiere gimomiyo ng'ato nyalo koso yeah, yeah. mokwongo inyalo bedo ni dichuo notho mm -hmm. samoro ne gin mondo dak mm -hmm. to be machielo nyalo bedo ni dichuo bodich yeah, mano ne wiye wilo odich odich, yeah. odich mamiyo oonge mm. To be king'iyo ndalo machien kata be piny masani samoko chuo moko mapok wigi chiro, mhm. ginyalo wacho ni... Kanyo to weyne komondo. Ang'a ma dichwa bedo ka. Eh, nitie moko. Wache wach na bi. Nitie moko sa jo jok te. Eh, Yawuodo na gitu wigi chiro. Erokamano. Akoni nitie moko ma wigi ok ochiew. Eh. Nyalo bedo ka paro ni rito nyathi en tij ng'ama miyo. kanyo to kama dawuoye en ni samoro wuon paru nonindo mm. dichuo onge mm. tin gi nyithindo ma yawuoyi mm. monego iriti kendo luw chik kaka ng'ama dichuo onego bedi nitiere jo miluongo ni nerni kaki wacho ni winjo nerni nyathi nera eh. to bok nera tu idhi manyo nera ma kite ber nera ma kite nera chalo gi kit chuori manoweyi mhm. nera ma kata dala kuchiro kotimo gik moko mochanore nera ma kogolo wach e dhoge komiyo ji advice e dala kacha mm. nera niwinjo ka en gige ne riere te tere nyithindo bed e tie nera cha kamano iwinjo kata kwargi ka ngima ero ter nyathi olim ka nergi obiro yudo chik moriere mm. tibiro konye mm. kaka nyathi nyalo dongo nikech chutho nitiere kaka wan joma mine mm. chopo kamoro ma kisebedo gi nyathi ma wuoyi ka koro tieko teenage odonjo bedo ng'ama duong' tekone oingo mari ochako moyo duonde ichak tugo godo lo nyalo padi sitima ebe kaka nyathi ma man manyuolo pada Emomiyo wadonjo machuo wadwaro mondo ubedi sama intie nyiri nyathi chako winjo dwond baba eh. to odok chien giwacho chien kanyo teko rumo teko rumo to nitie sama koneno ni ma baba nyaka koro oduok wich teko chien to sama ine ina ng'amiyo kendo kani ni ma daka daka hmm? nyathini binya wacho ni daka daka nyathini piny mwadake sani gi gik moko ma nyathi samoro be ni weyo kaka nowacho mokwongo ni dicho ywa gik moywayo eh. kendo koro neni ma kadhakadhaka Niko na muga jwa. Wachne wana waya dhaka dhaka kachacha. Kami winyo ni dhaka dhaka no. Waduogo, wadhi moke mana gi wang'e kanyo. Ng'e lai marwa kanyo. Ka wach mo winjo ka chando chunyi kanyo. Bae lai wa makanyo. Kel pachi kamoro achiel mondo mi wane kaka wanya konyo nyithindwa e anyuola ma wantie. Niko na muga jwa mwa waya wagi kanyo. Kwa wuok matin wadadhi e yueyo wadhi madho. Watopi moro matin. Waduogo.

Nyikwa Ramogi Ajong' machiegni ru kendo, mae kidieny mar ariyo kuom twak mane watwakie. To adieri waseneno masira kod midhiero mosemako anyuola mar onagi. To wachni osechandowa kendo osemiyo ji onge kwe. Yeah. Sir George, wachni osemiyo ji midhiero. Miere mang'eny. Miere mang'eny osebedo gi ywak kendo osebedo matek kata kaka de girit nyithindgi. ochala paka museyumbo wayumbo watu wakia kata ni dho wath mane mwadhi gowe mm. lakini nyikwa Ramoga Joma waduogo kendo kendo wantiere kod duoko kaka wanyalo gowe mm. sa George gima neno en kama wabedo osiepe gi nyithindowa sama isebedo osiep gi nyathi mm-hmm. nyathini dhi bedo thuolo kodi kendo nyathi nyalo nyisi pache sama okadhe weche matek mm. to oyudo ka osiepene nitiere mm. To kama tek mosetamowa, walokore thuol gi chiege, wagodhre gi nyithindo ma en lweny. Iwacho gino riyo moro ma ing'e paro na wach moro. Eh. Sinane moro notimore kamoro. Eh. To pok adhi mabor, eh. mana jiranda. Mm. Jiranda moro nokwalona simi moro kaka idil gi nyathiewa. Mm. ni jirana ni kochopo Sunday mm. idhi kanisa ma gitieki mm. to wuode maduong' noneno ka bor kode matin mm. chieng' mondo okawe wuode ni odhigo to odhi oketo nyamachoma mo matin gi kachumbari gi ang'o apa ni ong'e gima wuoyi mm. nyathini nopuko ne weche moko nopuko ne weche mang'eny Nyaka kaka jatich okano pesa kamoro e ot ka, okwalogo e koti to okano, ot to okano. Ming'e ni jaduong' ne obwok. Winjo, jaduong' noduogo oyudo ni nyako ma konyogi e odni, iwinjo, mm. kawo gik moko mitiyogo e ot to tero oko. To nyathine ma nene noketo machiegni ema nofwenye. To gineno ka kare ok wabedo osiepe nyithindo. nyithindo lal mabor. Mm. Kaka wan joma rito nyithindo manyiri, samoro nyathi odhi oketh ratiche. Koseketh ratich nyathi, nyathi onge onge thuolo mar biro nyisi. Mm. Jonyuol moko be wasebedo over judgmental. Adier. Ma in sama nyathi onyisi gimoro to nyathi ok mano kaka ni wuok ni marach. Ok eh, kaka ni wuok. Kaka yani nyathi yudo ka sama odhi nyisi gimoro to isekwede. isekete mabor kodi nyathini rwakruok ogole kanye to rwakruok ogolo nyathi golo gimoro hmm. kama entiere kama en nikech wan wachane adieri samoro inyuolo nyathi manyako hmm. kaka ichako rwako nyathi katin onono koma gik moko ma Atoch, atoch, Ok atoch. kata gik atoch matindo kende. tindo. Tinde girwako moro ni orwako tight iye Eh, to oduogo orwako kinyasa moro matin e wiye. Matin, machalo Winjo? Ok owach ni rach. ok rach. Nitie kuma itiye gi mago. Mm. To ma ombesore ge ot ka. Kendo samoro nitie Eh? nerni nege moko, nitie osiepe ma yawuoyi miyo nyathini kata kodongo to ng'e ni ma e kit rwakruok kaka onego obedi. Omiyo chopo kamoro ma be in be kapok idhi mi jaji nyathi kuongi nonri ni to nyathina dog chien mm. ni gima nyathini timoni an ema napuonje koso nogole kanye mano to kopo ni an ema napuonje mm. kare onego alok kit dakna mondo nyithindo oyud kaka ginyalo yudo kido maber koa kuoma to bing'e ni nyalo loka ka ni it's too late tinyayudo kosekadho makoro ok lokre ok dolre ok dolre koro aneno kama pacha mm. kaka janyuol mm. nyathi maduong' cha mm. teme ywa nyathino machiegnimaduong'no ok awach ni moko kar richo maduong' ni kiseywa machiegni kuomi maluwogi ka dhi luwo mana mana fano yath mokuongo mar ariyo Nitie gima nyathi maduong'ni ni ema ne ot wijni. Mm. Nitie gima nyathino ohero. Mm. Teme timne nyathino ma kata ikodori marom nade. Mm. Timne. Mm. Nyathini chieng' ne kony nyithindo gi chieng' ka. Kamano. Nitie gima dhi timore chieng'. Bed osiep gi nyathi. Bed osiep gi mane thuolo Go wach. mbaka gi nyathi. Go mbaka gi nyathi. Lam kaachiel gi nyathi. Kanyo. Nyaka ipuonjri nyiso nyithindo ni yo maber sama weche osebedo matek nitiere gimiluongo ni tie msalaba. Nyis nyithindo kanisa. We bende janyuol ma in Jumapil ema chama ni wiyi, Jumapil ema welo biro limie, Jumapil ema iluoke, eh. Jumapil ema iyieke cham, Jumapil ema ni Jumapil ni ema idich bed janyuol manyiso nyithindo dhoot mar kanisa. Dalemi moro to nitie michwayo kanyo to kanawachi. Eh. Owan ma wan kani ok wan perfect. Nitie mowacho ma winjo kochwoya malit lakini omula mano omula Mm. adhi loke wawuok e studio. To kaka josajoji bogombo loke, jo- jowuot kod nyiyonagi, wabe walokre uru. Mondo mi kik wawit nyithindwa. Adieri wasewito nyithindo. Chopo kamoro ma koro kaka ng'ama dichwo, ng'ama janyuol, chunyi gombo bedo gi nyithindi mm. tiyudo ka thuolo cha onge nikech irito thuolo moingo wago mbaka gi nyithindo jogi dongo ok gibedi nyithindo pile mm. gibedo joma dongo kaka piny medo sudo kendo nitiere gimoro ma samoro inya yudo ni nyathino odhi high school ma tinde gin boarding sikunde midakegi nitiere gazing nyathino wuoyi oyudo koketh ratiche gi wuoyi wadgi mm. kokimiyo nyathini thuolo mar wuoyo kodi mar go mbaka kode eh. it is not just about chiemo gi nindo gi school fees aa ah, ah. bed gi nyathi osiep obiro nyisi ni baba kata mama sikul kuma ne wadhiye cha achiel gariyo gadek timore nikech in kode machiegni nikech in kode machiegni ka dibalo gi nyathini mm. ipani onyisi gik ma kama ok onyal wacho kendo onyalo pandi ywa nyithindo machiegni to kendo ei wachni nitiere gimoro sa George to gini ok ber na to en mana ni oyudowa Nitie jomoko modongo ka piny chalo gima famili en en mor mar famili. Hey. To yudo ka koro ng'ama dichuo wikend oromo odhi oywayo chupa mar piny kendo oywayo to gipong' e frij ka mm. to ma en ngima kendo mer to sama osemer kido kod timbe mowuok kuome ok en gima moro kata wang'. Nyadendi gimi wuoyi cha wilo wiji. Wilo wiji. Kanya ma pale ni onego wuoyi gini wilo wiji mm. minya yudo ni jaduong' ne odhi to donje e, e bedroom ne kata. Mm. Oduoko orwako athoch mo to odwa miel miel mo pok nodwaro nene. To be samoro samoro yudo ka gichwanyore gi mino to be koro jomako lweny ka. Kanyo. Koro koro ing'e ni miyo nyathi nyathi nitie kido moro monyise ma kata koro chieng' moro bedo ng'ama duong' mm. to mondo moro ichung' koro mondo inyise adier ni nyathina yorni rach obiro ng'iyi diriyo to bedo ma ng'ama wuoyo ni bong'e gima wacho nikech mae e in gima otimono e in okaw kuomi okaw kuomi te oting'o omiyo sama koro usemako lweny kendo dhawo chieng' moro ka koro idatamo nyathi e kido marach iyudo ka ionge touch kod nyathini mm. kendo nyathi ng'iyi ka ng'ama pache ok kony to kanye mana awacho nyathi bo neni dhaka dhaka dichwo achwoya molal molal nikech gi morals monego bed ni nyathi luwo onge kuomi wabed uru jonyuol modak adimba mondo mi generation mwa bring up mm. be obed jomodak adimba to kata kapo ni wacho kamano morals iwuoyi mm. iyudo ka baba en wang'o juondore sata yani iye owang' oonge mor oonge mor e chunye Mm. iye owang' Mm, nitie nyathi ma nyaka kaw gini e odni nyaka Iwinjo? Mm, iyudo ka baba en odonjo e odni pa to nosewe soks e dhot kucho mm, wuoch oketo gi kucho lawe nini ok ila- ulawe Mm, to ok ulawe kucho to koko koko odni dwa bedo nang'o ot lal ma wasemi- waseneno nyithindo mang'eny modonjo e street nyithindo ringo we mieregi ng'eny nikech onge kwe let us make home feel home sama home ok en home jowadu onge gima moro nyathi e od chako kata utedo mana kuon gapok keturu home obed kama mor bed ng'ama nyathi koa skul to gombo tadhi chopo dala sadi dichwo gombe nadhi chopo oda sadi ng'ama dhako gombe nadhi chopo ot sadi to chutho Kwa tu wa, watego wechegi ruodhwa Nyasaye bedo mamor. Kama chielo matiekogo. Mm. Iwacho ni ot obed mamor. Ot obed mamor. Mondo sulu gini sulue ma odni onen. Onen. Iwinjo? Mm. Sama ot ok mor dada Eunice, nitie gik ma muma wacho.

Waketuru kwe. Waketuru kwe. Ope. Wamor bedo kodu e twak ma kawuono kendo ang'e ni wapuonjore mathoth. We mondo mi Nyasaye okonywa kendo miwa rieko kaka wanyalo rito mierewa kod nyithindo ma Nyasaye osemiyowa. Nyaka warom kendo odiechieng' machielo e twak machielo kidieny machielo mane kelonu twak kawuono en an Eunice Achieng' Akech ne oriwo kod Sir George wuoyi ma Migori kucho chunde Nyasaye mondo nyaka warom kendo erouru kamano